Kunemda. Wakanaka, mukuru wafodya.
Iwe. Ino inonzi cigarette. Fodya ndeye yamunoita kurima munda ine compound.
Right, iyo yacho siga iyi. Watanga rini kuita izvi? Pakudhara iyo ndiwo ngwasingazvioni. Saka ona si.
Nemdana. Taureka nyaya yenyu. Sorry.
Inda kubaya.
Koenda kana uchida kuenda kumba. Ah, not kuenda kumba sha. Nekuti zve life chaizo chaizo. Ah, ndafunga unogara kuBotswana.
Dara, bro, ndinogara kuBotswana nemakuwa yenyu aya. Unoda kupiswa nematai?
uh, saka pane zvinhu zvatashandisa sara nazvo zvara list unoona
zvembova zvani ndiwo kungotenga kamera chete
bona tiri kuti isusu diva akangotora makamera amamwe atinawo indotora yangu unotora mapicture nespeed like

Koiwe. Ndakanchiona bhora kana manex kapo. Eh. Unozodhuwa kunonokawo futiwo. Aiwa hapa nekasiko kana ndaroka. Ita siko manex. Ah. Ndudza zvekuenda kuBotswana shamwari.
Dati yoenda kuBotswana here kana? Iye, ari kutoenda. Iye shamwari. Manex angachitorwa nemogo nemogo.

Ah, usada.
Ndichakuudza. Mari kuenda ku madrama ayo. Madrama ukubhaizo ere? Mvezi wangu, mvezi yanga ari serious. Ah, usadaro. So unenge usiri serious. Ah ah.
Yanga to serious. Ah, but andisi kumuona musha aripo manix. Huyo.

Eh, nyatsotaura in detail mufesi wangu because ka wakanditi mahwani manje isu vamwe takaita kutotopinda including manex
ah, manex anga chirwa chimonera pamwe ndo madrugs acho eh?
manex akupema ah, imwe story tsanangurire yako ah, ndazoti ndirurova mamwe masini zvangu ndakachikworamba deni kajamani waiziva hmm. apa handisiziva kuti ndaitovhizwa yese nemapota anga aitobva neuko kushamani iwewe ndichitongopedza kuita madhiri angu shamari ndandatosarwa netumwe shamari vamwe vabva vasvika shamari vabva vatonibata sha eh sha ah but a long time tofaya shamari vakapinda mukati 8 months mukati shamari 8 months it's not a joke eight months mdara uona izi dzaititambudza tiri panze mdara esha mdara mamuri mukati mdaraplasona matama bhinzi kaizatitaureko kwamira sei kusaidi

takaba ah. ah, eh. tadzokera sha oh. eh. kunanzoti makushuta mane photoshut ah. maphoto studio teso angu korwa rese rese mudhara muripo svika vanhu vawana twekubata bata saka ndawesterwa time shamwari nguva yesei pakaipa asi
kutokutsvagira kaka ndakaita botiki mutoo ndakatokanganisa kaka One.
Ayo.
Wangowana tumukano twekusangana na Pablo mutown. Sangana Pablo.
Sangana Pablo kupi? Musi wao wakandirambira ndiye Pablo wandakaona. Uyi naye mutown wakandinyepera hey my direction my direction. Ndozvandisingade izvozvo. Ndambopera ndasangana Pablo. Kuwa mpani tatombozenda pesera muona rini Pablo. Iwe, Toona manje ka zvawakuita ka.

ndozvandisingade izvozvozvo wawanzi naniudamusimurume wangu endaadaerefoninoochaita chino chaita kati vasikana twenyu to ndo saka kuine inonzi privacy haubate chisiri chako ukada kufarisa ndinokukanganwa iwe ah. handitombode kuzvione zvinhu wakuda kutopusa ndokuona ndakakusiya uchenderera unoramba uchibvarukira panapa

hatombori chinhu itsu remubhuku notifamba nemapeji kasatokufambisa nhasi nhasi nhasi pakuti papo itsu remubhuku andakana chinhu asi ndakambokutsura ndakambokuzo tira inini ndakadana napablo jari
unotoda pablo uchiri kutomu unotomuda atarezondiani andizvataura

zvekuti anosangana ine muruo dzoda kundibata huruweki ini handisitombozvifarira kana kawana nditsurire mukadzi wako hamene zvamunemitidzwa nomba kwenyu ndo zvinopa simba iroro
saka ndozvaunodedzera kuno saka iyo inyaya shoma washaudwa na ndikukuudza kuti nditsurire mukadzi wako watotaura kuti washaudwa washaudwa papa nditsurire mukadzi wako ende futi nyaya yekuti unongoti monditi ndikanoda mari zvanhu yakubasa yakubasa yakubasa izvezvi handina kana kurukwa ndanzwa nekufamba nekepi musoro tonga uchatema no brain dzogara dzakaita kumbanywa kudai ah. ah, ine zvokunzi hanzi ye kubasa aiwa ine handichasvidi plus hobho wanditsiuriwo mukadzi wako
asi urati ishosho watondibvisa kubasa kuti ozondishaudha vanavo nditori neimwe nyaya inotodarika izvozvo izvi zvese izvi ndine nhumbu futi unondibvunza kuti aishu andini ndindoziva bhodhi yangu kuti ndine nhumbu mudzati aishu ende usandibvunza kuti hawo
unotondiudza kuti bharanzi uya rototadza kana waurukisa musoro
imbozvitsvagerini sina na basa naye

ndozvinodiwa chezvo chezvo nyewo utodawo eh, apa ndokudza final decision manero anoza
eh, kasekerera
chivhitikiti chemoyo wangu aiwa hmm? ndokudisisa zve ndokuda zvekuda kupfuura kamudiro kandoita sadza handinozviziva ah, ndokutaurira

Chiri kumba kuna ana mufaro. Ah. Yesu jeri chingopopotera. Last time ndakaona kuchiita zvavanenge vachiita kusvika kumbota kwangopopota.
Nei mwanangu. Andu zvinoita marriage. Ndinonzi marriage mwanangu. Murume wese ndozvaanotoita. Shinga ugare uchengete imba yako. Wazvinzwa? Hapana kwaunoenda. aiwa kuna kwaunoenda dontaisa udya mabhekoniwo asina mabhekoni ane basa rekuvana ini ndogara ndichishungurudzika kuchamuiranoti muda kudya mabhekoni chete
ko mabhekoni vanhu vandizodyaka nauripo kana usipo ndezimajira ku akufana kwanga kuna basa aiwa
inogara marriage ndozvainei zvinoita chete utaze uja mabheboni macho iwe ukaenda nemajira ku gara ndozvinoita imba isu kuti otoonawo kudai so ndozvataitomboitawo mamarriage macho no utaze uja mabheboni macho Guys, hey. uko chengwa chezirani ndikupfeka red akada kundizairira zvese utoibata zvakanaka ndikizokutaurira ngwachingomazera
taura nyaya yako lola lola uti chiwo kushanda nenhumbu wangu achizviziva sashe zvekushamisika apenda kuti Ini asi ndikusekesa. Chii? Yo baba panyaya iri kubenefita chii chese chese.
Ngokuudza. Asi aude kuudzwa, aude kuudzwa nyaya. Wangu, shandira na nhumbu wangu. Aitondiudza kuti aitamba. Ah. Haana kana nhumbu. Sazvo dotcom rako roda kundiudza iro. Haa.